Maaliif isin hin jabeetan? Dura deeman dura jaaramuu danda'u qabdan. Wal jaalachuu, wal kabajuu jechuudha. Ara namni na arrabsaa jiru ara namni nama na arrabsaa jiru ajala muxuu na godhu jiru beelleera argitan ilaaleera. Maali jennaani? Waan arrabsitanii naaf beeka waan hin ta'eef. Kaayyoo itti dhufeen qaban tokkoo kana gubbaa. Kaayyoon dhufee kan qaban maalummaa kiyya ibsachuuf hin dhufe. Obbeessuuf hin dhufe. Si galee? Obbeessuuf seenaa abbaa kiyyaa kiyya kiyyaa ka dhokatte baasuuf hin dhufe. Akkan danda'utti hagan danda'utti. Oromootti if ibsuuf. Oromootti waa'ee kiyya haasa'uuf hin dhufe. Ilmoo Oromoon harka bal'aa qabdi jaalalaan na simatte kabajaadhan. Garuu isaan hadha maa ibisse harargee jalaa maa as ba'ee harargee maaliif maaliif carcar waan jedhamu kanaan deematte na jibbite dantaa teeti. An carcaris hararga irraayis hin dalagu garuu fixadhe gaa geema waan ta'eef geemni fide nitti taphadha waan kee. Garuu maalummaa kiyyaa na jibbite naa si saleen muxxee haadha kee kisanii salaati. Maalummaa kiyyaa na jibbuu numa hin dandeessu. Ani if hin godhu. Rabbiittu na uuma. Waan Rabbiin ittiin na uume san abadan jee didus hin danda'u fudhachuma bas. Immoo keessanirra jiras hin jedhu. Namaa olis ifiin hin jedhu. Bas maa na jibbaa ooltan maal na gootanan na jibbaa ooltus. Alhamdulillah rabbil alamin takkaa rabbiin harka namatti na harka namatti hortee hortee kiyyalle galchee hin beeku. ana tokkicha ana tokkicha warra kaayirootti osoo hin fayyadamin osoo feemasoota kaayirootti tokkotti hin fayyadamin saba isaati dalagee sabni isaa boonse keessaa tokko ibsaa mul'ate ibsaa abbaa jaalalaa jechuun saba ofiitiin boonuun si boonsa waan ta'eef saba kiyyaan boonetiin sabni kiyya na boonse Sappoorti na godha. Na moggaa dhaabbata. Foon eessa abbaa jaalaa bakka an dhaabbadhe urgaa malee ajaan hin jirtu. Bakka an dhaabbadhe rahaa malee bakka an dhaabbadhe riskii malee dhabuun hin jirtu. Geemersaan irra dhaabbate kamoomu yoo gartan natti fida. Sigalee gargaarsa ibsa abbaa jaalaa keessatti hirmaate Halaal addunyaa fi tiktookni itti girgiraawu yoo hin argin mee dhas dubbadha. Nama kana kanamaan na duba jira saba kiyyaan na duba jira silsaa dhassu nu jaa itti hin xiqqaa nu jaa mucaan kun nu fayyadaa beekan maqaa kiyyan akka waan wal marannee dhufne isinitti fakkaattii. Sii galee. Dikkisaa dabalaa gaafa wanni taphatu ilma wallaggaati. Ilma wallaggaati. Maal dalagaa Oromoof sirba isaa nan laale waa'ee isaa nan dhaggeeffadhe seenaa isaa nan dhaqeef qaxataa. Itti waan amane nan dhaqaa waan itti amane hin dhaqan. Nan dhaqeef bas akkasitti na boonsan. Akkasitti naan kan hin mucaa san bira dhaabbatanii waan isaan godhan garte leenca leenca digdama ol guyyaa san tokkichatti buuseef. Mucaa warra wallaggaa dhiyoo gandummaa attan. Mucaa wallagga. Si galee? Sirba artistii aartii Oromoo afaan Oromoo guddisaa. Hortee haftee Hacaaluu Hundeessaa fi Dooktar Ali Birraatii na keessa jira malee inni carcarri na keessa hin jirtu bichaadha keessa miti. Warri sanii na ibidditan. Inni harargeedhaa na keessa hin jirtu. Si galee? Shaa jee bira dhaabbadhe mee natti himaa gaa kijiba dhiisaa mee. Mee kijiba dhiisaatii ibsaan ibsaan gargaarsa irra- inni irratti dhufee itti agame natti agarsiisaa mee. Fuula waliin marataa yaatanii bara bakka teessan. Maali yennaani konfidensiin fi qaba gaa. Awoo yoon dawwalee kottu akka inni hin jaalle bara. Kottu nama kana gargaaraa fi hin jaalle bara. An abadan takkaa kottu naaf hin ijeen kadhan waan ta'eef. Kottu waan kana godhu ijee waan hin kadhatiniif. Lammaffaa itti fudhu gargaarsa Mubaarak Musammaa. Mubaarak Musammaa geema hunda taphatee maa gargaaramaa? Geema hunda taphatee maa gargaaramaa? Kana dura maallaqa akkasiiti akkamitti ta'a? Sammuun irra basaa turte. Hin dhukkubne warra kaayiroo kun ajandaan itti baasuudhaaf kana godhaa ture. Sammuun arabbashaa ture inni kun. Lakkii Mubaarak kun maallaqa walitti guuratuudhaaf waan kan irra dalagaa jiran. No. Sammuu keenya jeeqaa ture. Nan agarsiise nama geesse nama ittiin arge nin laajsise haala jiru nin qorachiise duuba nin qoradhe. Orraayit idaamcaan kun dhugaa. Ee. Bas egaa akkas ta'ee gargaaramuu qaba. Sammuu biyya ofitti amansiise. Viidiyoo ittiin isarra waraabame. iftoominaan ifirra waraaban waan jirtu waan akka nan dubbadha waan ta'eef ilma qulqulluudha bishaan kun qulqulluudha wanni waa dubbatu na kutu wanni takka hin jirtu waan ta'eef sodaa nama tokko hin qabu waan ta'eef hin gungumus duubaa nama duubaan haqan namatti waan ta'eef mucaan kun dheengadda biiroo qabatee kami jee ilaale waa mara qoradhee dubbiin egaa akkas taate bakka gargaaramuu qaba jedhanii eegan amanee sammuu bira dhaabbadheef. dhaabbadheef boonses boonses ittiin boones lammii kiyyaan illee boone nama na jaalatuun illee boone nama na jaalatu akkanaa kanaan natti aaraf hin bara liqliqii akka haadha teessanii fi haadharee godhaa maarree godhaa jechuun na rakkisanii malee fudhaa arraba wallaalee hin jiru. Angudee dhageessee angudee sitti nima. Arraba wallaaleetii miti bar warra maqaa kiyyaan gargaaramaa jiru kanaa boola lafatti hanqasa jeeti malee. Maqaa kiyya kanaattu maqaa kiyya kanaattu xuraawaa fi malee likkilcha sitti hima. Akkasitti bira dhaabbadhee achi hin kute. Yoo isin afaan itti wallaaltan bakka itti afaan itti wallaaltan hoggonan dhufe fooleen leencaa na dura dheetti. Fooleen leencaa jechuudha. ilma hayyuu fi ilma beekaa fi ilmoo beekaa irraa dhalatte nama iyyuutu jaalata. Santu na boonsa waan ta'eef saba kiyyaan na boonsa waan ta'eef waan saba kiyyarraa waan guddoo haqa qabuuf nan saalessanis itti amananis waan an keessa itti amananii godha waan keessa godhuuf amantaan irraa qaban jechuudha. Waan an keessa amantaan irraa qaban. Anuu takkaa leenca fi hin jenne. Na sossobuudhaf dooktara faa naan jettan bara meefarraa nacha kaaye dooktara sani. Yoomin qaree jee. Nama dhugatti amanu ta'uu kiyya sirratti hin laaltanii silaa maqaa dooktaraa bar leenca 20 guyyaa 27 guusettanii naa kannitan. An yoomin qare'ee yoomi ani. An aaran qabaa bar. Barumsa dhabuu kiyyatti aaran qabaa je'eetin nin qaraa biyya faranjii keessa jiraaf kana DR lakki hin ta'u jee firraa qayyare. Yemaayiin donqooroo. osoo beektanii har'a osoo beektanii if kabajuu danda'u qabdan dura sitti hima if jaaladhu hin fakkeessin if ta'i if dandeedeef if dhaabbadhu an abbaa fedhe sirraachuu hin qabu yoo mubaarakas ta'ee kijibas ta'ee waan ta'ee haqan itti himate akkana akkana akkana jedhu sumattuu Kiyaar Bashiir immoo Kiyaar Bashir immoo ati kana dura bar viidiyoo naa dalagaadha Mubaarakiin Asliidhaan Maakiidhaan jechaa turtee jedhan. An Mubaarak inuu dhugatti yoo akka nama dhuunfatti naa himuu barbaadde takkaa Mubaarakiin viidiyoo geemaa naa dalagi jeen hin beekon. Aslii fi Maakiinis je'een hin beekon. Haraa malee kenoo yoo isaan jaan jaan haa gabbanii dubbatan. An nama warra kaayiroo irraa geema achi meesse kobaa ofii miliyoona lamaan taphatee moo'e. Miliyoona lamaan. isaanirraa achiin maqatee jechuudha. Ka waan takkas isaan jedhan uu maay gaad jedhanii mataa qabatan gaafa hin deematan. Uu mucaan nama mucaan nama Oromoon jaalatti jedhanii mataa qabatan. Cimina kiyya kun. Oda guyyaa tokko guyyaa tokko nama naa laalaa jeetti illee sirtuun dabalate. Inuu nama naa laala jeetti mubaarak dabalate. Mubaarak sun mubaarak bara naman tuffatu wanni isaa irraa adda sana jiru naman tuffatu. Mubaarak nama hin tuffatu. Mee Mubaarak geema kan jedhan leenci tokko naa kanneen maal namni silaa bar qiriin qabaachuu qabaa obar. Dhugaa wallaa qiriin qabaachuu qabaa obar. Isin warra kaaroo kan samaa irratti kuni nama taphachiisan isaanii isaa digdamii afur asirraa giifti guurataman. Hin taphachiisanii Oromoo asirraa wanni hin taphatan isaanii kan ittiin wanni guuratu. Gariin hoggoo asii giifti abaaboo sana arge mana isaanii dhaqee itti fixa. Lammaffaa immoo an fira ibsaa fi ibsa abbaa jaalala dadhabbummaan fadheewu an of ta'eetiin jiraadha an ilma oromooti sini galee takka tuqana taanan isin hin dhiisan keessa kiyya gaafa tokko namni tokko akkatti na waraana taanan abadan ya waggaa irasaan ya ta waggaa irasaan jette maarre si galee ka waraanee in irraanfataa ka waraaname in irraanfatamuu jira an akkasii beekadha nama na tuqus malee hin tuqus nama na hin geenyes itti hin tuqu garuu gaafa isheen natti buutee likkilikkisitti viidiyoo naa dalagijee kadhataa ture maakii fi asii fi mubaarak illee ayyaamiin kadhee beekan takkaa tuugee moo kottaa isheen hin beekan dantaa fiigaa dhufan lammaffaa immoo lammaffaa immoo mubaarak mubaarak mubaarak Dhiiruma kana viidiyoo naa dalagi hin jeen naa dalagi wallah. Viidiyoo naan dalagi biratu duwiit godhe. Haa galatu. Namni kun qulqullummiina isaa gaafa seen argan. Dhufeet illee osoo waa naa kannuu baatuu illee rakkoon qabu. Takkettiin inni viidiyoo naa dalage sunu qulqullummiina isaa hin agarsiiftan. Isin marziidha isin. Marzii ijaa fuula isin tokko bilaa keessa keessa waan biraati. Dhoqqee jechuudha. An adii bar. Waan godhuu danduttin sitti himan ammaan tanan baasee likkee namatti himan. Si galee? Likkeen isinitti hima waan hin dalaguu deemuu waan hin godhuu deemuu keessa kiyya dhugaan isinitti himan. Naa dalagin jennee wallaahi watirlaahi. Garuu immoo har'aan tan namni kumni 25 ibsa abbaa jaalaa bira dhufe ennaan dhuftanii abaaboo takka akka darbitanii gastira naa keessan akka irraa nan jedhan. Kalee amma kalee amma kalee amma geema boonaa jettan. Geema boonaa. Sa'a 24 giifti namni irraa guurataa ture warruma giiftaroota geemaroota geemaroota. Mee boonan as ba'ee ibsaadhaaf guyyaa tokko leenca kan nyaatu. Ibsaa dhabuun guyyaa tokko leenca kan leenca jiru. Biyya faranjii keessa irraa akka jiruu teenyee fiinna fi warra miidiyaa kana wajjin haasofnee itti tasgabbeessinaa walitti yaadu. Garuu immoo namni tokko warra kaayiroo tokko ispiichaalenjii banuu dhabameeti irra cufame kan geemmi sun. Ispiichaalenjii nama banuu dhabee. Guurachuu malee kan nuun beektan dhaabbadha. kabajaa irratti godhaa. Oromoodhaaf warri haasa'u, Oromoodhaaf warri dubbatu, hayyoota qabdi, beekaa qabdi, profeesara qabdi, doktara qabdi. Oromoon dhabdeeti miti maayyina akka seessanii kana jala. Itti ganaa kenadhaa, oofadhaa. Warri online shopping sex shopping sex shop market banate asirraa itti jiru tottolfadhaa xaxxaragadhaati kilaasii teessan kophatti kireeffattanii taaptaap itti ja'anii ka keessan isin dhufe buufadhaa taaptaap godhaa callisaa na maqaan dhayina ana maqaan dhayina anarraa gora oromorraas gora kun maal jamti sex sex marketii oromoon banatte jechuudha

Kanaaf ragaan kiyya immoo mee ijoollee Suudi Arabiyaa jirtu ta akka keessanii ijoollee Suudi Arabiyaa jirtu ta akka teessanii onlaayina irra teessee shooppiingi seeksii banattu tana nagarsiisa. Mee ijoollee kaa'ee irroo malee ta keeniyaa jirtu baqataa keeniyaa jiru ta akka keessanitti waan kana banatee dalaga nagarsiisa lama. Mee akka keessanii kana ka Itoophiyaa jiru nagarsiisa sadii. Maaliif? Kun hojii teessan nan gabsan rabbii irraa isin gaafata. Rabbii irraa isin gaafata sun dalagaa rabbi. Feetu sarmuuxi, feetu sarmuuxin, feetu salamti, feetu salamin, Allah waalam. Allah waalam agartuun dubatiin jedhu shari'aan haga nam sadiitti fiddee nam sadeen sana gaatti godhattutti. Nan galchu bas. Kaya manillee hin jiru eeruu qabaan tolla. Yamanis hin jiru. Sii galee hin jiru yamanis.

Omii koo welcome come to my house. Ingiliffa kun beekadhu akeessa waliin. Ingiliffi kun ka keessa walii baranii bara. Ka haga keessan wal janaa janan haga keessa wal janaa janan fudhatan keessa beekadhu Ingiliffi kun. Okay. Oh my god! Jamala ko. Jamalan diaspora jiru. Jamalan diaspora jiru. Oh my god! James ko. Maal tabe? Laal faranjiin waan kana ni daleetti jara keenya.

Jamsi namni isatti dhaqee. Jamsi kunis shakaaruma akkamisi? Shakaaruma akkami jamsi kunis? Jamsuma kanaan na jedhe. Achi dhaqee mattaanis. Haa! Godhaaf gaara jirti sana. Mana baratte allaa viidiyoo teetiin qaba gadi si dhiisa haa ammaan waan jechuudhaaf allaa eegooni xiqqoo sana si keesse anguddoo si keessa fi seegaa haa ishiin ammaan jechuu odoo tiyya laaltee quftee mata ishitti dabarte immoo tiyya maal sitti taate. Allaa! Warra gaxan ammas. Wallah. Bar moojuma jaabaati bar. An kan hin beeku namni dur naggada waan akka naggadee shaqaxa fa'aa goo biyyaa bitnu naggaadee wal jib- wal jalaatu waan an bite kana biyyatti bitee geessa fa'aa innee wal dho'isa nabbeen. Isaan immoo asirraa asirraa abaluu abaluu maarree ta'e gibxa dhaqee akkamitti ta'e wuu rabshaa. Ajaja kana keessa oofadhu. Warroonni sheeppiin keessanii fi qaamni keessan sina siraata dhabe rijakti taatan jechuudha. Rijakti taatan. Maal jennaani qaamni keessan tartiiban qabu. Ee tartiibuma dhugumaan tartiiban qabne saniif jarri bakka jamsi faanis aleksi faanis lolchisaa faanis lolaa faanis saniif si dhiisan. Saniif si dhiisan. Kanaaf maal godhuu qabdaa? Jiimii seenii, jiimii ega seente booda harma kanas cufmaajaa tottolchiini sirrittonni godhi. San booda immoo funyaan kee funyaan akka haadha faaxeetti fidadhu. Funyaan akka haadha faaxee filtara akka sirraa bareedu fidadhu. San booda mataa akkatti mushuxii asiin gad lakkisi. San booda kursii fi kursii fi mana siree siree bareeddu takka ta gizee gizee siree agarsiiftu.